Хөрмәтле тамашачылар, менә без Эрмитаж бакчасында басып торабыз. Бу Эрмитаж бакчасы легендаларга бәйле һәм чын, чын барлыкка да бәйле. Монда заманында Татар артистлары күп спектакльләр күрсәткәннәр. Эрмитаж театры дип аталган бу. Менә бу урында артта берничә катлы йорт бар бит, таш йорт. Шуның урынында агач йорт бар иде. Мин күз күзләрем белән күрдем бит 56-нчы 55-нче елында Казанга килгән идек бит инде. Э, шул йорт та уйнаганнар алар спектакльләр шимбә яшьләр группасы аннан килеп кушыла араповалар килеп кушыла мортазин иманскийлар килеп кушыла башкалар сәхиб җамал волжскийлар кушалар да алар уйный башлый бүгенге новый клуб дигән бүгенге тинчурин театрында новый клуб дип аталган ул элек менә шуннан 1906 елда башланган профессионал театр дип санала рәсми рәвештә менә шушы группага бәйле һәм шушы театрга бәйле инде ул театрны бу агач театрны сүттеләр әллә кайчан аның урынына менә шушындый таш йорт салып куйдылар ләкин бернинди анда име истәлек тактасы Ядкәр тактасы да кадакланмаган монда. Бит заманында татар артистлары гына түгел, башка артистлар, башка музыкантлар да үзләренең сәнгатьләрен күрсәткәннәр. Менә шушы бакчада җөреп күреп тәнәфс вакытында име. Менә нинди әйдә урынга барыйк, теге элеккеге театр урынына барыйк әкрен генә. Инде монда инде революциягә хәтле үскән агачлар бик сирәктер. Бик сирәктер дип уйлыйм. Чөнки бу әкренләп куе урман була монда. Эрмитаж ул яшерен урын дигән сүз, аулак урын дигән сүз. Бер Николай Воронцов дигән инженер сатып ала. Аны сәүдәгәр дип тә әйтәләр. инженер дип тә әйтәләр менә шушы бөтенләй ул таш белән әйләндереп алынган була башка кешегә керергә рөхсәт керергә рөхсәт ителми эрмитаж дигәне соңгырак ана шушы диге инженер хуҗа булган вакытта эрмитаж аулак урыны дип инде шунда күргәзмәләр оештырыла торган була монда Илгәндә, гомумән алганда, Александрийский сад дип аталган бу. Аннан Износков дигән кеше сатып алган бу хуҗасыз ине. Шуннан Износков бакчасы дип тә йөртә башлаганнар аны. Ләкин ул әлеге дә баягы Эрмитаж бакчасы булып хәзер тарихта калган инде. Һәм ул компьютерга да шулай кергән. Компьютерда төрлечә язалар. Воронцов дип тә язалар, Ворожнов дип тә язалар. Берсе аның сәүдәгәр булган имеш, берсе аның инженер булган имеш. Бәлки алар икесе ике шәхестер. Бик кансыз була менә Салтычиха дигән бер помещица кыйнап үтерә торган буламы үзенең хезмәтчеләрен. Бу да име кечкенә генә булган бер гөнаһлары өчен Нәймә кыйнап үтереп шушы җиргә шушы җиргә җирли бара. Аннан соң шул кадәр ул рәхимсез була, үзенең малаен кыйнап үтерә дә шушында җирли. Шуны төзәлмичә кызы качып китә. Һәм бу йорт 1848 елны яна, Аннан соң инде бу кансыз кеше үлә, үлгәннән соң аның хатыны да акылдан язган шикелле монастырьга урнаша, Зөя утравындагы монастырьга урнаша, гөнаһларын ул бит инде шаһидә булган, күреп торган бит инде шундый кансыз ир име. Менә шушындый монда керергә курыккан, монда әрвахлар йөри торган була, кешенең күзенә торган һәм хәтта бер фото да сакланган. Әрвахны төшергәннәр менә ниндидер бер Төтенле ялкынны багана басып тора бакча уртасында. Кемдер төшергән инде аны име. Менә шушындый яман аты, менә бу бакчаның яман аты. Шуңа күрә моннан бакчадан йөрергә курыкканнар. Э, инде хәзер инде бу бу таркалган инде, янган бит инде. Моның орнына э, э, китапханә салалар агачтан, клуб шикелле итеп име салалар. Шуннан соң ресторан ачып карыйлар, кешеләр килми, моның име даны яман аты чыккан җир бит инде. Аннан соң этләр, затлы, нәселле этләр ярминкәләре үткәрә башлыйлар монда име кешене тартыр өчен. Анда да әллә кем җыела. Ләкин менә хәзер Шимбә группасы Симбә группасы артистлары менә мин сөйләгән артистлар име шушында спектакль уйный башлыйлар. Аннан соң башкалар да уйный башлый. Менә шулай итеп әкренләп әкренләп име онытыла бара, онытыла бара. Инде бүгенге көндә моннан курыкмыйча үтәргә була. Курыкмыйча үтәргә була. Мин төнлә чыккаладым очрамас микән берәр әрвах дип име. Үземнән башка берәү дә очрамады.